Хәерле көн, минем подписчикларым, мине карап баручылар, туганнарым, дусларым, кардәшләрем, һәм дә, һәм дә, һәм дә аныкларым, балаларым минем. Менә карагыз әле, сезгә көзге бакча, көз җитте, пожалуйста, вам. Әйе. Җәй узды да китте. Бик кызык түгел җәй узгач. Бу узмыйча да булмый. Менә бабай наузларны таратып бетерде. Әйе, бакчага. Менә шуны наузны без аннары әнә кышлар итеп йөриләр. Әйе. Бакчага аннары тарата-тарата Җирне быел казымам дигән идем, навыз кергәч казырга тур килә. Навыз аста калсын, чересен. Әйе. Аты булты ничектер йомшак булып тачкаланды дигән идем дә, ул бар кешенеке дә тачкаланган икән, безнеке генә түгел. Менә карагыз әле, Викторияләр обработан. Әйе, аларны әнә шулай каплап калдырам мин. Куродиле яфраклары белән менә кышкыга сразу оста бозланып нитеп калмасын өчен. Менә бүген әбиегез әйе утыртты сарымсак. Менә хәзер гырдалы бу җир. Яз көне дә гырда булды, хәзер дә гырдалы. Менә шул гырда арасына тыгып куйдым инде мин сарымсакларны. Менә карагыз әле. Әйе. 15 рәт белән эчни. И теге якка да шулай утыртам. Менә мин боларны күмдерәм әле туфрак белән. Хәзер сезгә күрсәтер өчен генә нилттем. Менә шулай җиргә батырып Тыгасың да, аны туфрак белән каплатып куясың. Туфракны бастырыклыйсың матигың белән. Әйе, монда инде Викторияләр күчереп утырттык мыекларын. Әйе, әнә үсәләр, үссеннәр. Монда инде теге Яздан тотынып инде, җәй уртасыннан тотына чәчәк атып. И, менә шундый кып-кызыл җиләк биреп тик утырган. Әйе, менә монда минем малаем килеп күчереп утыртты киленем белән. Әйе. Бик тәмле җиләк бу. Барча җиләкләргә караганда да нишәптер җиләкне ашаттык. Тәмле. Хуш исе, каты үзе. Менә карагыз әле. Әнә җилләп тора бүген. Яңгыр да ява дип әйттеләр. Яңгырга кадәр чәчеп утыртып бетерсәм, аннары мунча гына ягасым кала. Мунча ягып, мунча керергә исәп. Әйе. Әнә хризантемалар. Да, шундый алар көзне бизәкләп, шундый матур чәчәк атып утыралар алар. Бөтен чәчәк атып бетергәч, кескене менә шулай иттереп эшләре әле бетмәде. Эш эшләр бар әле тагын. Әйе. Менә шулай иттереп киндә Нинди матур красота. Красота карагыз әле. Ай. Вот. Кизне ямләп, матурлап тора инде. Аллаһ шөкер. Исәнлек белән, саулык белән яшәргә язсын барчабызга да. Кем багышларымны минем ашыйлар. Үзебездә ашыйбыз. Кошлар да ашый. Бүген мескен бер песнәкнеме, чыпчыкнымы, ястреб килде дә. Менә шул шымыр тирәсеннән кузы кузы да аншыннан алып китте мескенне. Китте бер чыпчык баласы. Әй, менә алар ашый, без ашыйбыз. Ох, нинди тәгәрмәч кадәрле. Каплап та куй диләр дә. Капламыйм мин. Алай да череп бетте бер янны шулай каплаган инде. Нормально. Кисеп алырга буламасын. Әнә. Шул кыяр бирде. Теплица яхшы булды. Быел урамда кыярым үсмәде дә. Утырткан кыярларым. нәрсәгәдер. Күп кешенең кыяры да үсмәде, булмады. Әни, әле без моннан кыярны ашадык. Әни, Аллаһ шөкер. Менә. Менә карагыз әле. Бу

Утырып тора. Кыярны бирде. Рәхмәт сиңа дип әйтсә. Ходай тәгаләгә дә рәхмәт. Икән Рәбигә дә, балаларга да, үзебезгә дә, мужикка да. Әйе. Менә Науз тан ни хәтле калды әле. Почти Таратылып бетте. Почти. Менә. Бу сенде минем кәбестә. Берничә зимний кәбестә ләткән. Зимний э, суп дип утырттым да. Менә күбесе, күбесе карагыз әле. Катлап та бетте. Әйе. Быел минем кәбестә уңмады. Зато был Тос. Ут дип докой әйтергә белмәдем. Әйе, елда бер төсе булмый инде. Әйе. Менә шулай иттереп, мысы синий чәчәге. Шунда үсеп утыра, әйе. Без аны навоз керткәч йолкып бәрдек тә. Прямо жалко булды инде алар, нинди матурлар. Ана красота, красота, красота. Әйе. Карасәле. Менә. Көзнең 19-ы санап сак утырттым бүген. Менә узып китте җәй. Әйе, прощай, җәй дияргә калды. Әйе, нишлисең? Гомер дә шулай уза, аккан сулар кебек. Аны син сизмисең дә.

Карагыз, әнә, ул менә теге җиләк. Ул менә хәзер җыеп алырга. Яңгыр да сипте, суда сиптердем яңгыр кичә. Бик катты менә. Карагыз, әнә нинди. Вкуснятина. Вкуснятина. Инде әнә кырый да башлады инде ул.